Mae pethau byw i gyd wedi'u gwneud allan o gelloedd. Mewn ffordd, mae'r celloedd yw'r blociau sylfaenol. Yn naturiol, y agosaf mae rhywun yn edrych, y mwy maent nhw'n ei weld. Dyma ddarluniad o gell anifail gyffredinol. Mae fe gyda siâp crwn. Bach fel wy, neu lygad. Mae angen i chi gallu labelu pob rhan o gell anifail a dweud beth yw swyddogaethau nhw yw. Rydym yn galw y llinellau allanol y gell bilen. Swydd y gell bilen yw rheoli sylweddau sydd yn dod i mewn ac allan y gell. Dychmygwch ddryswr tu allan i glwb yn rheoli pwy sydd yn gallu dod i mewn ac allan. Gelwyd y cylch hwn y cynewechyn. Swyddogaeth y cynewechyn yw rheoli'r gell ac mae'n cynnwys deunydd genetig o'r enw DNA. Mae'r rhai yn hoffi dychmygu'r cnewechyn fel cyfrifiadur y gell. Gelwir y rhanbarth rhwng y gellbilyn a'r cnewechyn y cytoplasm. Dyma lle mae rhan fwyaf o adweithiau'r gell yn digwydd. Gelwir y rhannau bach gyda siap bilsen y mitochondria, a hon yw'r lleoliad resbiradaeth aerobig. Mae resbiradaeth aerobig yn digwydd tu mewn i'r mitochondria. Wrth gwrs, mae adeiledd gell anifal yn llawer mwy cymhleth yn y byd go iawn, ond dim ond hyn dwi wedi sôn amdan sydd angen i chi gwybod ar gyfer eich arholiad bioleg, CBAC. A chofiwch, hwn yw'r bwrdd ffeithiau syml. Mae'r cell blanhigol yn fwy petreialog i gymaru gyda chell anifail. Sylwch fod cell blanhigol gyda nodweddau sydd yr un fath â'r gell anifail. Mae gyda chell blanhigol, cnewyllyn, cytoplasm, mitocondria a chell milen, yn union fel y gell anifail. Ond sylwch fod gyda'r cech blanhigol llinell ychwanegol yn rhedeg tu allan i'r gech bilen. Gelwir hon y cech fur. Mae'r cech fur wedi wneud o selulose, a swyddogaeth y cech fur yw rhoi cynhaliad strwythurol i'r gech blanhigol. Nid oes cech furiau gan gelloedd anifeiliaid. Nodwedd arall sydd yn wahanol yn gelloedd planhigol yw'r chloroplast, sef y rhannau gwyrdd sydd yn llai na'r cnewyllyn. Mae'r chloroplast yn cynnwys chloroffyl, a dyma beth sydd yn gwneud i'r planhigyn i edrych yn wyrdd. Hefyd, chloroplast yw'r lleoliad lle mae photosynthesis yn digwydd. Cofiwch, mae hon yn gell planhigyn gyffredinol. Mewn gwers ddiweddarach, byddwn ni yn edrych ar gelloedd planhigyn arbenigol, a byddwch yn sylweddoli nid oes chloroplast i gael ym mhob cell planhigyn. Gelwid y rhan fwyaf yn ganol y cech planhigyn y gwagolyn. Mae'r gwagolyn yn cynnwys hydoddiant siwgr sydd yn gallu llenwi gyda dŵr a chwyddo er mwyn gwthio yn erbyn y gech fur. Mae hyn yn cadw'r gech yn gadarn. Os byddwch ddim yn rhoi dŵr i blanhigyn bydd y gwagolyn yn culhau a thynnu nôl o'r cech fur ac yn achosi i'r planhigyn ei adwyno. Pan rydych yn ail ychwanegu dŵr i'r planhigyn, y gobaith bydd y gogolyn yn llenwi gyda dŵr a bydd y planhigyn yn edrych yn fwy iach. Dylech chi nawr gallu labelu pob rhan cell anifail a phlanhigyn a datgan beth yw swyddogaeth pob rhan y gell anifail a phlanhigyn. Yn y wers nesaf, byddwn yn edrych ar sut i baratoi cell anifail a phlanhigyn er mwyn edrych arnyn nhw gyda microsgop.